پہنچ ہوئے سی ہیں پہنچ ہوئے سی پہنچ ہوئے سی پکی گال انشاءاللہ سینے دوستو ماشاءاللہ اسا ہی ٹائم سے موجود ہیں سوجا باد دا چھوٹا جہاں قصبہ سی موزہ گمے ہیں تے اتھا سا کیڑی جگہ ویندے پے ایسا ویندے پے سی جمعہ نماز پڑھن واسطے سارے نال ہیں سی ماشاءاللہ سارے پیارے دوست جام دلشاد بھی سارے ویورز ہیں ماشاءاللہ اتھا سی دوستو واندا بھی سی درے راوی، تقریبا اج توں چالیہہ توں پنجاہ سال پہلے اتھاں دریا راوی وہندا ہا۔ ایں علاقے دا جیڑھا پاݨی تھی ڳیا او وی ہی ٹائم کھارا ہے۔ اتھاں کسیں زیارتاں کرواوݨ آلے ہن۔ حبیب شاہ دربار جتھاں ماشاءاللہ ہر سال میلہ وی لڳدے۔ گندم جس ٹائم کٹیندی ہے تاں ہوں ٹائم اتھاں میلہ ہوندے۔ ماشاءاللہ اساں سجول تے تہاکوں زیارتاں کرویندے ہیں۔ خود ہی زیارتاں کریندے ہیں۔ جمعہ نماز دا ٹائم تھیوݨ آلا ہے۔ تے اسا جمعہ نماز ہی اتھیں جول تے پڑھدے ہیں تے آج دی ویڈیو بڑی زبردست سی میں دوستو سارے نال راسو جڑے جڑے دوستاں نے سارے چینل کو سبسکرائب کینی کیتا ہویا جلدی نال سبسکرائب کر گنن اوندے کنے بعد وال کنے تے پہ مزیدار ویڈیو شروع بسم اللہ سی بھیڑیاں بکریاں سی چریندے ودن سی آپ جان یکیاں یکیاں بالکل اچھا انہاں دا وال کھیر شیر دوہن دا ہوندے وے بہندے ہوندے سے پلیندے سے پلیندے وے یا پیندے وے پیندے ہیں سے پھلک اے بندہ تا زیادہ پیندے لگے ماشاءاللہ سے سب پہنچ چکے ہیں حبیب شاہ دربار تے تو اگو سامنے سی یہ دربار نظر آندی پہ سامنے مولانا صاحب تقریر وغیرہ کریں دے پہ تین جگہ تے سی لگ دے وے ہر سال ملا ہے لگ سکتے وے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سی علاقہ ہے ساڑی علاقے جڑی گندوں میں لیٹ آندی ہے تے اتھا ماشاءاللہ گندوں پہلے آویں دی ہے پہلے سی جمعہ نماز پڑھ دے ہیں اندھے کنے بعد وال کرے سو سی زیارتہ تے دوستو سارے نال راسو تے اے سی شہر خموشاں جتھاں اساں ساریاں نے آوݨے ہے دعا کریسو کہ اللہ پاک جتنا وی قبراں اللہ پاک انہاں کوں بخشش فرماوے اللہ پاک انہاں کوں جنت الفردوس الاعلی مقام عطا فرماوے آمین ماشاءاللہ سی جمعہ نماز پڑھ گئے تے ماشاءاللہ پیر سنگھ دی بھی زیارت کردے جڑے اتھوں گدی نشینن ماشاءاللہ انہاں دی زیارتاں بھی تھی گئن تے ہن تو اکو لکھینے سی اسا خود بھی زیارت ماشاءاللہ کرینے دربار شریف دی تے تو اکو زیارتاں کرنے تو ماشاءاللہ سی اے وے سی دربار باہر دا جڑا بیرونی منظر ہن اندر سی جلدے ہیں اندر تو اکو زیارتاں کرنے سی اے موسی پاک شہید دے پوترن حضرت نواب سخیا دے اے انہاں دے بیٹن فتح شاہ سیں اے چھیویں پوچھ تے پوتن امیر حیدر شاہ سیں

کاکے سئیں ہور آہدن کہ جیڑھا لیڈیز آلا جیڑھا کم ہے نا دربار دے اتے آونا اے صحیح کینی کیونکہ اتھاں قبرستان وی عبرت دی جگہ ہے تہاکوں پتہ ہے اتھاں جیڑھا وی بندہ آندے تاں آ کے درود پاک پڑھ دے کول شریف پڑھ کے اتھاں درود و صالح صاحب ونجے دے بہرحال گالھ اتھاں منظر جیڑھا میں ڈٹھے می اتھاں عورتاں آ کے نا جھمر تاڑی مارے نے۔ اے جیڑھا کم ہے بہت ای گلا تے سوچنا چاہیدا ہے اتھاں تے جھمر تاڑی نی مارنی چاہیدی ڈھول چار چفیروں دربار شریف دے چار چفیروں تاں کوئی قبرستان نظر آوے نی ویلیا کہ نی تھاں تے نا ڈھول ڈمکنے والا کم اے سہی اچھا ملیر جی اے میکوں ڈساؤ جمعے آلی نماز صرف رش ہوندا ہے یا اگے پیچھے رش ہوندا ہے اتھاں اگے پیچھے وی ہوندے ڈھیر تھوڑا جنہ ہوندے پیاس مار ہی ہوندے اچھا۔ جمعے زیادہ ہوندے۔ بھائی انور آدم بھائی جمعے علی مار زیادہ راش ہوندے کیونکہ تو پتہ ہے جمعے علی مار ہر کیوں چھٹی ہوندی ہے جمعہ نماز پڑھن واسطے بھی لوگ ہی تھا نین اون دے کنے منوتیاں لہاون واسطے بھی لوگ کافی تعداد نال آ لین اور ٹرالیاں بھری بھری گیاں نین ماشاءاللہ اتا دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل پرلی سائیڈ دے نو تو میں جول کے دکھینا سی ٹرالیاں نظر آنے میں تو اگو ٹرالیاں تے لوگ موٹر سائیکلیں تے ٹرالیاں تے کاریں تے جیپیں دے مثلا اتھا نین اور منوتیاں اپنے لائیں نین اے نہیں کہ اتھا آتے نا جڑا بندہ بھی آندے الحمدللہ شفا یا بھی وہ کو مل دیئے ماشاءاللہ اتھا این دربار شریف دے ہوتے رب دی رحمت چوی گھنٹے برسدی کھڑی ہے ماشاءاللہ اور جیڑا بھی بندہ منوتی منے دے الحمدللہ الحمدللہ اون دی جیڑی منت ہوندی ہے او پوری تھیندی ہے اور الحمدللہ ہی وجہ کنے او لوگ منوتاں جیڑے لہاون واسطے نن انہاں دا صرف کہے تھوڑا جیاں تھوڑا جیاں کام جیڑا ہن منوتی لہاون دا تھوڑا جیاں الگ ہوندے تاں ایں چیز بارے تساں لازمن دسے سو کیا اے کام ٹھیک ہے یا غلط ہے ماشاءاللہ سی سارا فین مل گئے سی تے ایندے بارے ماشاءاللہ ایندے بارے ایک تسا کی کہ ایسی کوئی چیز ٹریک بولو بھی سارے یار دا قد قد لمبا قد قد لمبا تھی صحیح گال ہے دوستو اگر تواڈے کول کوئی ٹریک ہوے یا تواڈے کول کوئی ایسی دوائی ہوے تو تسا لازما دسے سو پاکے سی دا قد چھوٹا چھوٹا دیکھ تے قد جانا بڑا تھی ونجے اے لازما لازما تسا دسے سو

کہنا سائیں اے غلط ہے غلط ہے غلط ہے وچ قبریں جو بندے ٹر دین ودے ہاں۔ او غلط اے ہے سارا ہاں۔ کچھ بے حرمتی تھی بے حرمتی ہے ہاں۔ اتھو دے اصول نہیں جان دے اتھو دے لوگ ایسی اے ڈانس وغیرہ کرنا یا ڈھول مکڑے کیا کام ٹھیک ہے یا غلط ہے غلط ہے تسا خود ہی ڈانس کریندے ودے آئے وال

کتی پلیٹاں کھا سیں میں پانچ چھی تک کھا ساں پانچ چھی تے ملیر جی وال بیا پانچ چھی کتھوں آنے پلیٹ سا میں تے دکھا ہونی ہے دلشاد بیا دے سی میں تک کھا سیں تقریبا پانچ چھی پلیٹاں تے ہن او شودا کتھوں بیا لنگا جے وال گھن آوے تے وال بعد سا سن کھوا دے ماشاءاللہ سی اتھا تے جڑا اسا ماحول اٹھے سنا جڑا ملیر جی دے گھر دا ماحول ہے ماشاءاللہ کچے کچے گھر جڑے سا کو پسند ہے نا یقین کرے سو ہاتھ کرے زیادہ ماشاءاللہ اللہ پاک سی دے رزق مال یعنی برکت پاوے سدا سی بڑا بھائی ہے کا کسے دی شادی دے اتے میں جھمر ماری اساں چھوٹے چھوٹے ہاسے جیلے کاکے سئیں دی برات اتھاؤں گئی ہئی تے ساڈے علاقے دے ساڈی وستی اچ گئی ہئی تے اج اساں تقریبا نہ ہی ملیوں میں پندرہ سال توں بعد ملیاں پندرہ سال توں بعد سینے دوستو انیس سو چورانوے دے وچ کاکے دی برات گئی ہئی ساڈی وستی دے وچ ہن تساں خود ڈیکھو کہ کتنا عرصہ تھی گیا کتنا سال تھی گن انتری سال انتری سال تری سال

تکلیف تئ اے دکھ لگے صرف دکھ کیڑی وجہ دا کہ لوگ اتھا آگئے جیڑھے جھمر تاری مرے نین اور ڈانس وغیرہ کرے نین اوندے کنے بعد ڈھول وجے نین اور بئی گال اے کہ ایڈا بزرگ ساکوں نی آدھے کہ یار تساں اتھا آؤ تے درباریں دے اتے تساں آؤ تے ایس میں حرکات کرو ڈھول دھمکنے وجاؤ اوندے کنے بعد ڈانس وغیرہ کرو اے صرف جانا اگر انہاں نے پوری زندگی پوری لائف اگر کتھاں خرچ کیتی ہے صرف اسلام کوں اگاں پہنچاوݨ واسطے ساڈا وی حق بݨدے اساں انہاں دے نقشہ قدم تے چلدے ہیں پنجگانہ نماز وی ادا کروں اوندے کنے بعد اساں اچھے اچھے کم وی کروں تے انہاں بزرگیں نے جیڑھے ساکوں غلط کم کرݨ توں روکے اساں باز آونج انہاں گالھیں کوں سہیں وجہ کنے ساڈے اتے رب دا عذاب رب دی ناراضگی ہر بندہ پریشان ہے او میکوں اتنا تکلیف تے میکوں اتنا دکھ لگے حد کنیں زیادہ کہ صرف اساں اتھاں آئے ہسے دربار دی زیارت کرن دی بہرحال اگاں جیڑھا اساں کم ڈیٹھے سے اتھاں بالکل ہی غلط ہے اور ایندے کنیں بعد تساں میکوں لازما ڈساں بنے کیا اے کم غلط ہے یا صحیح ہے تساں میکوں لازما کمنٹس اچ لازما ڈساں ڈیکھ سکدے ہو پچھاں تہاکوں دربار شریف نظر آندے پئے ہن کافی سارا ٹائم تھی گیا ہن اتھوں